Heştar mi çirrêk nînin. Dê min qurtar ke destê min gelekê tê hêşî. Destê min gelekê tê hêşî. Ez dê mirim. Min nevît ez bimirim. Ay. Teçkir. Destimiz işanı Rausya. Bor bikem çi tiştê wisa nekiriye. Ev û ez dikem hemî çiyên wê bikin. Tenê min destê te kiçekê perixandî û yê çêbûy. Malikî destê min gelek vemalî. Belê paya bê min fa bû. Ka bêje min te çi kir?

Ez gelek spasya te dikem. Sinema ba ez da deste xweş dest dem. Ji ber wê îşana ketî dê da. Dubare da xaza li borî nêşte dikem. Ji ber wê şeqa min dana her te. Min bibûre. Şeqeka mifa bû. Eger ew şeq rê keyvît ku tu beref rêka Xwedê vat bî, bila du şeqi dijîk miket ban. Ez ji kurê di va devera me û hemî rêkê tê diristî dizanim. Ser wê çendê re rê nîşanderê karwana me. Belê pa çavê te rêk hemî nîşan me da. Xwedayê mezin û êgane.

Ez nizanim kaf kurke henê kiye. Wî şivê dîndek peyv digotin û destê qedmîrê yekser çareser bû. Peywendî nav beyna wî xudayê wî da çenda mukim e. Bît ew şewliya abît. Ne merce mirov şewliya bîtin heta bişêtin destekê xwîn lê rastiyayê çareser ket. Min dihî gote hewa. Bes Yûsif wî borîtin destê wî bi xwedê çêbît. Û tu bi xewnê çi dibêjî? û me otxanê de dît. Her cihekî pê xwe danayê, ew cih şîn bû, kesik bû. Xewin nabina belge. Tu xwedayê tak û tenya naniyasî. Sitema zordar e gelek nave kêşîtin. Çi li vê dinyayê bîtin yan jî li cîhana dî. Xwedayê mezin jî li wî demî dê li te borîtin eger ew kesê sitem lê hatiye kirin li te borî.

Xudayê mezin gelekê dilovan e û dilovanî bendê dixwe di bet. Hêjayê malê ev valekê me yê nexweş e were berê xwe bideyê.

Bar nake maf mînî te sax. Û dê çareserî çi bît? Nabî tu saf sana ya bimrît. Em dê bûyî darbestekê çêkeyn û dê wî pişta dewarekî vegirê deyn. Bila bo demekî hosa bihêti digel me. Ew dê çê bikin. Mer nû jiyan di destê xwedayê mezin de ye.

Ez dibînim me dikerte mam. Her tiştekî çêy bid hezkirina xwedayê mezin e. Xwe bihî vîneke. Tu bû çî gel vîne saxî te Yusuf? Min gotê jî belê got ez dîv gel bim. Ez neşin vî hejarî pêlime tenê. Hêvî ştet kem bila gel bim. Çi destê te nahê tu bûyî bikey. Nexweşiyayî geleka giran e. Xwedî heşwît ke tê guhî û bira wî bît. Xwîş çi tiştan netirsînin. Çavê te baş dîbî qet mîl.

Belê! Ev zalamî dan emir sax bû. Tu dibînî? Çi nema bû ku dew mirîtin. Tu çare ser bûy? Manî tu yê min dibînî. Zê baş e. Ew ser dest te çare ser bû. Min? Berîn û kete destê qedmîrî jî çare ser kirbû. Xwedî çareseriya detin. Tenê min duayê dikerîn. Hêjoyê Malik! Hêjoyê Malik were berê xwe bidê nexweşiyê me yê çareser bûy. Were tu bi xwe berê xwe bidê. Ka bêje min boçî tu yê rijd bû tu li gelî bimînî. Ez jî wekî te rêka vedikem. Baş têrîn rênîşander ew in.

Yusifî daxwaz kir ku ez ji nav nivîna derbikevim. Da ku ez pêya bihim û biçim. Min jî ew kir ew û wî viyayî. Ez bi giyan û jiyana xwe qerdarî Yûsivî me. Eger ew di gel min de nebaye û ez derman nekiribû me, du ekî şiwan bim ew ê di nemayî. We nebije mam, her kesekê li cihên we de vê çendê ketin. Min çi tiştê wisa nekiriye. Ev zalame bêzar bibû, em bêhîvî bû rabî teve. Yûsiv, Heta nû ke ez nizanim ka Xwedayê te kî ji Xweda ye. Belê Popo min baş diyar bû ku ew gelekî bêçe bûye û min gultet bû dema te dua şwît kirin û wan duaya ez çareser kirin û nûke ji barodoxekê ez ketime di barodoxekê dî de. Wî demî min hûsa hest pê dikir ku wî haj dengê te heye.

Evên henê tuxûbên Misrê ne. Eger em danekê dî pirê ve biçîn, em dê gihîne zêrevanên tuxûbê Misrê. Erê min şînceh û zêrevan li sinora Tireka xwe de nedîtîne. Şam û Kenan û Hîcaz û cihên dî yên Ensarê şû lawekî xwe têlin. Hema hosa pirê ve çin.